Bobi Wine tye i Amerika Bobi Wine tye i Amerika Anyira ki awobe, co ki mon ma en onongo mobilizing gin me lubo kor en. gitye i Uganda kany polle winy lok kani maber Bobi wine komedi cawa ni bedo wa i America ocito woko America ento bulu anyena awobe ki anyira ma onongo en tiyo kwedgi macalo jo ma i ngete i Uganda kany kacel ki mon ki co nyo mege ki co ma onongo bene gicwako en majority tye odong tye i Uganda kany tyen lokke ni jo ma cwako Bobi Wine ma nongo gibedo woko from outside Uganda nyo in the diaspora.

ma do o to that extent of Bobi Wine ki jo ne ma inongo bulu nyo anyena ma gilubo Bobi Wine dong gu o to that extent of kwoyo bene wa uniform woko i kom gi inongo ni gitye ka tic ki military gadgets gitye ka kwoyo wa uniform gi. gikoping polic i kit me ruk, dressing pa polic, dress code pa polic gin tye ka tic kwede ki kwo aye i komgi dress code pa mony atye ka loko lok kom military gadgets inongo ni bulu man ma inget Bobi Wine-ni kadi ka bed dong Bobi Wine kome pe i Uganda Gin gudong angec kany ma girukke calo mony, girukke calo police, girukke calo milicia. Dong ka kany aye weko an abino macalo a concerned Ugandan. Inen telle obedo tye. i kin latelawu, latelani, ki gamente dong kelowa i carolok moni ma nongo kiwaco ni ka twone aryo tye ka lweny, pien twon lica-ni bene wacci ni en ni dit, tunge bene bit, twon lieni bene wacci ni en ni dit, tunge bene bit. Ka twone aryo tye ka lweny, a jami ma deno cano dong kiwaco ni bedo en yen. yen dong tur, jang yat yec, yen dong muk ki lum ka ka ma lweny tye iye matek lum ki yen dong deno can meno icara lok Acholi ma atwero tic kwede kakany dong lawo an aloko lukum bobi wine. Ma an atye ka leko Bobi Wine ni with my own experience ma an atye kwede ma an bene abiringo i kin piny ci acito acibedo ci aneno jang wi lobo, aneno jang wi lobo maber adada ma bene anongo ni pol dano Gin giwacci ni, 'In ia oko, in ia icit oko, in iring oko, cit ikanne oko. Ento ka in dong iringo oko, in icit ikanne oko dong. Me acel, the distance ma dong tye i kin in ki jo ma gang kany-nyi dong cako keli ayela. Pien me acel dong connection nongo dong ocito ka cut doko. Pol lok dong myero ilok i cim, ilok i wi yamo, pol lok dong myero icoyo acoya, ilworo bene lok. Aya dano ma gang bene, ka in dong iringo woko ma itye cen, dano ma gang bene majority lworo dong communicating kwedi. Pien nongo dong business ma megi tye at a risk. Pien ka koni in dong itye ka kubbe ki ngat atele ki gamente, dong ibedo ki lworo ni ka gamente oniang, bicineci dong security keto target-gi iye. Me aryo Security pa jo man ma gang kany ni apart from their business security gi bene dong cako balle o pien in bene nongo gicako kwano in i kin lubal dong gicako grouping wun nongo calo jo ma lweny i kom gamente so pol pa dano ki gang kany dong majority dong cako wene o ki i komi. Atye ki ngec matut ni by now very many Ugandans are trying to distance themselves from Bobi Wine pi lworo pi kwogi, lworo pi balle pa businessgi, lworo pa balle pa kwan pa lutinogi ki dong lworo mak ki dong gwoki arony ma nongo tye. So an aneno ni wek lutino awobe ki anyira man ma onongo gicwako Bobi Wine tutwal pien gidwong, they are very many. Wek gubed safe, mito nongo Bobi Wine oye dugo cen gang ki oye tic ki gamente wek joni cani kikwanygiko ki i list marac. Man aye lega ma an acwalo bot wi lobo ni jo macok ki Bobi Wine gutem communicating ki Bobi Wine ni en gire twero bedo safe abroad but jo ma en obwot i ngegi ni jone dwong twatwal. In macalo latela pa lwak, kar laki laco laco dwog koko gang. wek kwo pa dano pe obed at risk, Lubanga omidogi gum apoyo, dok ki dong okelo kot kulu, dok ka lieni okelo kot kulu, an apoyo. Man remo ker, ee, lok matego, kot aye lwoko.